ndinorara ndichiitwa mukadzi usiku ndakarara kuhope dambudziko iri rane three years richiitika muupenyu hwangu asi zvakadaro nditoriwo mukadzi akatoroorwa nditoriwo nemurume wangu asi dambudziko iri harisi kuzofa rakandisiya riri kungosimba richinditeera chete kunyange ndine murume izvezvizvi handichanzwa kunakirwa nemurume wangu murume wangu anoti iye kana akutoda futi kutoti aite bonde neni anonzwa kuneta kutopera simba dzimwe nedzenguva iyo chaiyo inotoneta haimuki inotongoti fototo payagarira ipapo ndipapo zvinhu zviri kundidya mwoyo dambudziko iri ndinoriona ndega ndiri here kuti nditaurire murume kuti ndo situation ndo dambudziko randikusangana naro zvinhu zviri kundiremera kuti ndomuudza ndoregedza ndomuudza ndoregedza ndichitya zvekare kuti ndikamuudza andizivi kuti anozvitambira sei semunhu wenyama ko akamuka akandiramba kuti dzokera kumusha kwenyu inini murume wangu ndichimuda ende dambudziko iri harisi rekutsvaga nderekungouya wedu we ndinomuka kana kutoti pagonhi pachigogodzwa ndiri kuhope ndotomuka ndovhurira munhu opinda ototanga kutondibata bata ototanga kutondibata bata zvese tichitoita enge ndichitonyatsonzwa kuti panapa im enjoying ndiri kuenjoya panapa so zvinhu zvinoitika kana kuti 3 2 or four times per night zvinoitwa zvichiitika ndichitorota ndotozopepuka ndototi ah ko tatopedza pandinozotodai dai ndotoona aa ah, kwainga kuzasi kwangu kwatotota ko zvandatonhingiriki nawani ko chii chiri kunyatsoitika enge panguva iyoyoyo pandinenge ndichitoitwa izvozvo ndinotonyatsonzwa kunakirwa zvekunakirwa zvezvi zvikwamainakira zvekuti panapa ah, ndovanonzi varume ka vanoziva zvavanoita ava hausi kumbonzwa kana kurwadziwa handisi kumbonzwa kana kuita se but ndiri kunyatsongonzwa kuti mwoyo wangu uri pane rimwe levhu ndiri kunyatsonzwa kuti pana pandiri kuinjoya bonde asi munhu wandiri kuinjoya naye bonde haasi murume wangu ende munhu wandiri kuinjoya naye bonde haasi kana ani nani andimuziva ende handisi kana kutombomuona Murume wangu izvezvizvi anogara achindiudza kuti iwe kazhinji zhinji kacho pandinotodawo kuita bonde newe fesi yako ndinoiona iri yemunhurume chii chiri kumbonyanyoitika pauri semunhu ndinotongoti handizivi ah, kuti chii chiri kuitika kana iwe uchindiudza izvozvo ini napana zvandiri kuita sei zvandiri kuziva idambudziko rokuwanikwa richipinda mumba mangu izvezvizvi tinotogona kana kutoita kana three kana four months ini nemurume wangu pasina kana chiri kubuda baba vakwake vakatoneta havasumuki kuti tinototraya kutokwenga mushini tigokwenga mushini asi kumuka chaiko havamuki wedu wedambudziko iri riri kusimba richienderera mberi ende riri kutosimba richitokomba now handitozivi ehe kuenjoya ndinotoenjoya ende zvese ah, ndinotonyatsonzwa kuti panapa ndatosiwa ndatooright enge ndatonyatsogusikana ndaguta everything ndatoita handiti muri kuona but dambudziko riripo nderekuti murume wangu ari week atobva aita week ende haisi ah, kutombomuka kazhinji zhinji ukatongoona yatomboita kakumuka pai pai inogona kungomuka painototi yadai yadai yapinda inotogona kutorara ari pakati pekuita zvotongodhakwa zvakatadaro otongomuka otongosiya zvakadaro tatopedza otongorara the more yandinotongobatwa nehope chete ndakutorota munhu atouya pandiri achitotanga kutondibata bata achitondibata bata achindinwa achindidii zvese achiita but dambudziko iroro harisi kuzofa rakapera ndodiwe hama wee ndibatsirei ndatambura nedambudziko iri ndiri kudo kukundiswa handizvide and hapana chandakabata chekuti ndinoti ah ndakazobata mushonga wakati handina mushonga wandakabata asi dambudziko riri kuuya revarume vakasiyana siyana vachindirara vachindiita mukadzi usiku ndakarara wedu wee ndibatsireiwo ndatambura nedambudziko iri kana kune anogona kuzvipedza ngaandibate kuzi ndatambura ndatambura wedu wee amino kuti makambozvinzwawo here zvinhu zvakadai ah we hama we ndikushungurudzika ndomuudza here murume kuti ndodambudziko randiri kuwanikwa nekusangana naro mushure mekunge ndakarara ndomuudza here ndoita sei ndobatsirikawo sei makazeni kuti ndiwanike nekukunda dambudziko randasangana nekuwanika naro iri zvekuti ndakutosvika pekuti inini ndinotoona kutoti murume wangu hasi murume asi munhu ari kundiita handimuzive hmm? handichina kana that iya yaka that vibe yekuti ah munhu wangu ndinotomuda and stuff chichichichi aa ah, ah. hapasisina hapasisina kutotamba naye ndinotogona kutotamba hangu naye zvimwe zvezve zvekungomubhaiza asi uchinonyatsoona kuti hapana kana chichamuka paari hapana kana Chii dambudziko rudzii randiri kuingoma kazini ndibatsireiwo ndatambura nedambudziko iri ndikudawo kubatsirwa murume wangu ndinomuda handimushore haana kana chaanonditadzira tinodanana tinowirirana asi dambudziko riripo razouya panyaya yekuti inini nemurume wangu panyaya dzebonde dzadzishoma hatichakwanisa kuita bonde ndine vanhu vanouya vachinditawo bonde ndakarara ndisingatoziyewo kuti chii chiri kuitika pandiri izvezvi zviri now ndatoaddicted nezvinhu zvakadaro zvekutoti ndikasatorota ndinotofila kuti ko sei ndisina kuuya kuzoitwa handiti maona saka ii weduwe ndibatsireiwo